Үтүө күнүнэн күндү ыалдьыттар, көрөөччүлэр! Биһиэхэ бүгүн ыалдьыттыыр Россия, Саха сирин суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ, Саха Республикатын культуратын туйгуна, Соморсун, Сулҕаччы нэһилиэктэрин Амма улууһун бочуоттаах олохтооҕо, гражданскай килбиэн бэлиэ хаһаайына, Амма киэн туттар лирик поэта Семен Спиридонович Капитонов таптыыр кэргэнинээн Елизавета Семеновналыын күндү ыҥырыылаах ыалдьыттарбытын юбилейынан эҕэрдэлиэххэйин! Бу маннык үтүө түүннэри, бу маннык кэрэмэс кэмнэри бэлэхтээн ааспыккар сайыныам Быһа биллибэт махталым минньигэстүүр тэҥэ көстөөтүн Күлүнэн эрдэҕиҥ, сайыным, хайыамый, эн баран эрдэҕиҥ мин кыайан туппаппын. Хааллаҕым быйылгы аҕалбыт кэһиигин, уйгугун, быйаҥҥын, тирэҕин, кыһыны быһа мин өйдүөҕүм, эмэһиин кэлэргин.

Тэҥҥэтэй! Дэлэҕэ даҕаны саха народнай поэта Петр Тобуруокап-ырыанньыт поэт быһыытынан миигин солбуйар кыахтаах бу Сэмэни эрэ көрөбүн диэн этэн турардаах. Бу Семен Спиридонович ырыатыгар барыта алта уон ырыа, хоһоонугар уже алта уон ырыа уруолунна диэн. Ол хахана ол биэһин сааскар оннук эбит. Онтон билигин ити уже улаата сэттэ уон сааскар ырыа сүүстэн тахха буолла. Сүүстэн тахха буолла.
Сүүстэн тахха буолла.
Куоракка норуот айар дьиэтэ этиким Кулаковскай аатынан киин баар диye. Олонно музыкальнай исписэлиис эппитинэн оччолорго ити оччол аата сүүччэҕэ ухаан буолан этэрэ. Билигин эбилиннэ кэнники. Олоҕор эти лээги анаабы хоһонум Кыайыы туһунан хоһоонум Александр Самсонов булбут хоһооно норуонай ырыа кыайыы туһунан былыргы үөрүйэккэ ыллаабыттыга ырыата телевизорга этэн выступаайдаан турар мин бу эдэр киһини көстүөхпүн баҕаламын диэн мин оҥостумун көрө олордон Семен Капитонов диэн үсүө поэт баар эбит

Ханна ыллана айдар уонна искита барпаманье Галина Петрова. Галина Петрова баҕа Жубовсена аарыс мимаис. Билигин баланна же мен Елизавета Семеновнаттан вопрос ыйытыахпын баҕарабын. Мен же Семен Спиридоновиһы кытта олорбукку тыраатта дибатта. Хайдах айарын, суруйарын барытын билэн көрөн кэллэҕин. Семен Спиридонович буруолу ыһыджар айымньытын өрүү эйин кытта үллэстэр дуу уонна ааҕар дуу эйиэхэ диэн уонна өссө эйиэхэ анаабыт хоһооннордоох дуо диэн ыйытыахпын баҕарабын Дьэ,
үтүө күнүнэн Барселоналаах мээндиги олохтоохторо ыҥырбыккытыгар үөрбүппүт махтал
уонна билигин чэкэдьик бахамсык ыарыы туран маннык да буолбута махталлаах дьыала уонна балаан туруга эһэмэс бүрдүөнэбэ кытта мин Олорбуппут баҕа сыл буолла. Оттон бэйэҕит төбөлөөх түүлээх тахсыылаах айар киһини кытта. Онтон буоллаана кини хоһоон суруйар буоллаана тоҕуру тэдэ сылдьан бултуу барара харандаастаах уонна болокуонаттаах барара. Кини билигин бэйэтэ эрдэ туран суруйар уонна чуумпу уруйарын сөбүлүүр. Онтон аны

Бииргэ чэйдиэхэ диэн хоһооно.
Николай Кириллин мелодията бар. Сатыырда туран бииргэ чэйдиэхэ диэн. Көрсүөллэр дьонно дьоллоох буолаары, ыйдаҕа тыынан бииргэ устаары, дьол угуйар кытылыгар тиксээри,

Ону чоң Зумба наһаа элбэххэ холбоммута уһун Тааттан, Тааттаттан эмиэ куораттар, Амур. Икки аҥаар чаас. Икки аҥаар чаас буолта. Чөбөөтө дии. Үчүө баайата аны быыкаттарбыт үчүө баайы аҕардылааннар туорт биэртэрэ күнү бэйт олох өн санаатын уран туран үлэлээн чаастаах үлэлээх курдук до обеда үлэлиир творчески после обеда хаһаайыстыба үлэлиир уонна хаамар Это мусь киллеев уонна
Иван Никитич Корякин Саха сирин суруйааччыта этэн турардаах тапталы таҥара оҥостубут дьиҥ талааннаах лирик-поэт мин кинини саха эсенинин быһыытынан сыаналыыбын диэн хайдахтаах курдук бу тылларга поэт айар үлэтинэн киэн тустуу уонна сүгүрүйүү иһиллэри бытта синиҥҥэ тиҥнээһин диэн олох наһаа күүстээх дии уонна кырдьык даҕаны оннук туйахна семец придоночнаар мен семец придоночна санаатахпына наар хатын чараҥаһаныын эп онно балаана хардаананы ханыгын дьэ онон билигин биһиги эҕэрдэ тылы биэрэбит мээндиги нэһилиэгин баһылыгар семенов илья владимировичка
Тоҕо сааһын туолбут кэрэ-бэлиэ күннэ эҕэрдэлиибит. Эн хомоҕой хоһоонноргор мээндии кырыс сирин историятын, кэрэ айылҕатын, үлэһит ыччатын хоһуйан киэҥ эйгэҕэ таһаардыгыт. Ол курдук, ол десант аатыгар бириистээх, киэн туттабын, эрдэ кырыс сир эйиэхэ уонна да атын хоһооннор сурулланнар бэчээккэ тахсан мээндиир туруйатын сырдатыыга сүҥкэн кылааккын киллэрбитим. Саха сирин поэзиятын киэҥ эйгэҕэ таһааран элбэх хоһоонун ырыа буолан ыллараллар Хатана сайыны түһүүгэ диэн мындыр наар дьиэҕэр бу хартыына турду уонна ол атын дойдуга били ыраах дойдуга сылдьарга хатаҥнарын бэйэҕэр талаһа буоллун оло күүс-көмө буоллун дойдугун аҕыннахана маны көрөҥҥүн күүс-көмө ыл диэммит бу специальнай да хатаҥнаах хатаҥнары нэһилиэккэ Икки улахан наҕараада бар. Бочуттаах гражданин диэн, уонна вклад в развитие села диэн. Онон булдаҕына бу вклад в развитие села диэн наҕарааданы туттарабын көҕүллэ. Дылыт медаль. Разы аннякач. Ой, атын медалябын, наҕаралабын кеппекет. Дьэ, дохсун ытыс тыаһа. Олох эдэр эрдэхпиттэн хас араас сансыар юбилей сценарийдарыгар туттан үлэлиирим тухары ааҕан аайы кэллим. Һө? Аны эн билэҕин диэбит да. Хоһоонноргун Аммаҕа, куоракка, Соморсуҥҥа, Һуоххаччыга аахпытым. Уонна дьаттан Хоморсуҥҥа ити биэһин сааскын ыппытым дии. Оны биһиги балаана бу бүгүн Александра Анакеевна кэтэрэ манна мин тыста. Манна балаана биһиги бу библиотека баһалай харысхалаатынан библиотека иһинэн литературный куруһуок үлэлиир Чаран диэн уонна ИИ диэн группалаахпыт. Онно балаана же бу манна барыта 14 киһи илдьэн, түөт оҕо уонна аҕыс улахан киһи. Онон же бу биһиги Эҕэрдэ уруккутун ааҕарбытын көҥүллээ. Күннээх Амма киэн туттар суруйааччыта, поэта Семен Спиридонович, эйигин Мээндиги библиотекатын уонна бу түмсүү аатыттан юбилейгынан истиҥник эҕэрдэлиибит. Мээндигигэ бастакы этэрээт кэлиэҕиттэн эн хоһоонноргун хас мероприятие бырааһынньык аайы ааҕан, сценарийга хоруйан кэллибит. Амманы хоһооҥҥо хоһуйан ырыаҕа ыллатар эн Тапталы кынаттыыр сулуска тиэрдэр эн, Кэрэни туойар кэрэхсиир тыллары этэр эн, Олох дууһа туругун суруйан хартыына оҥорор көрдөрөн көрдөрөр эн диэн этиэхпин баҕарабын, Семен Спиридонович. Дьиэ кэргэҥҥэр дьолу, ситиһиини, доруобуйаны, айымньыларын өрүү ааҕааччылар иэйэр дууһаларын үөрүүнэн толордум диэн баҕа санаабытын этэбит. Баһылай харысхалаатынан Мээндиги сельскэй мобильнай библиотеката уонна түмсүүбүт хаартыската бу манна барыта бааллар оҕолорбут киэнэ уонна аhaa туохтарбыт киэннэрэ уонна балаҕанын дьэ бу маны этэн тураммыт түмсүүлэрбит бала биэхэ наһаа үчүгэй бу Мээндиги бу тугун Мээндиги мүөтэ.
Мана бу билиҥҥи кэмҥэ хаамай туох дойдугун ханы-ханы

Спирденэбис капитанат кэлэр, кэргэннээн кэлэллэр үһү, онно дьаһайыыт диэн, хараазыл быта да бу туох кырыйан барбыта эттэ. Кини маннык туох Тугу да көрбөккө эрэ. Тууду көрбөккө эрэ, киинэ көрө-көрө манныгы кырыйар үһү. Буллаҕына, маны Елизаветаҕа анаан оҥорбута. Буллаҕына Амматын дьэдьэннэрэ бу уже кытарбыттар. Маны эйэхэ эйэхэ тиксэрэр диэбит Маны көрө-көрө маны үйэн кыһа баба. Аны тромблана Семен Пүрдүөнэбис быллана хардана туһунан курьерын хаян убастан бу харданатын көрүйбүтэ киниэхэ. Бу специально мне маны баран ыйаан тиксиигэ иччим ыйаатыннын хардаанытын ыйаатын диэн уонна Семен Сүрдүөн сүрдээх туох булчут кусчут онон бу барыта буккустарын улардарын барыта бай байанай диэн ол дойдуга кутуба алты бээрдээдим ол дойдуга Сэмэҥэ улаҕан малталда диэрдэ. Мен Спирдиновец ити туохпун аҕалбатым. хоһооннорум наһаа үһүлүүр этим. Ону кириэн ылалабын мин дьэ туохха кириэтиибин. Ол туохтарым бааллар. Аха, ону ыллаана кини урут били эдэр коммунистка сыыппылаах маннык. Саргылаана боль дире ба эн били. Хасырыһылаха ытык күөлү бүтэрем баран туохха үөрэнэ барбыта уонна билиэн кэлэн соморсуҥҥа үлэлии сылдьар диэн ол хаһыакка соругуллубут. Уонна бастакы хоһооннон бэчээттэммиттэр этэ. Онон Семен Спиридоновичтыын биһи онно Амма землячествотыгар бииргэ сылдьыбыппыт. Ити мин первый курска сырыттахпына, онно все хаартыскабын хатаан булбатым ол онно. Семен Спиридонович... Мегул хаартыскараҕа бар быыллаата. Бар диэ.
Устуенный Аммалар yottırıyor. Кинилэр булар хашиминнер, биһи булана молодежный Поселокалары ты хозяйство студеннары ти. Ону бүтэн бары мунньустара ти. Олох бион сыллартан бион аҕыс сылтан урата бииргэ алтыһан олох олорон кэллибит. Бу Семен Истелинович миигиттэн алта сыл балыс, онон мин кинини убай киһи быһыытынан кыра эрдэҕиттэн билэбин сүгэн испирдиэс буоларыттан кыра эрдэҕиттэн сытыы-хотуу көрбүт барбыт уол этэ онтон Сэмэн Испирдиэнович быһыытынан уоллаанан сүрдээх талааннаах учууталлар үөрэппиттэрэ дьиэ уһун тоҕус сыллаахы Өҥкүлэ ардах диэн киниэтэ тахсыбыт
Василий Ити тылы Гончаров биһиэхэ үлэлии кэлбитэ. Дьэ уол кэнниттэн тоҕо эрэ уолаттар биһи кинини алдьархайын биһирии көрбүппүт. Ол маннык кумир оҥостоммуппут. Ол саҥа туран уолу биэс алта уол уже хоһоон суруйуутунан дьарыктана киирэн барбыттара. Онтон мен буоллаана успуордунан наһаа өлүһэн дьарыктанаммын тустуунан уонна хайанан өлүһүйэммин тайан хаалбытым уонна турамуола чөрөчү бараммын бу дьарыкпын тохтотон кээспитим. Ону бу Годжеров Василий Федотович буоллаана биһэ Кроссовод этэ бу

Семен Спиридоновичка бу бэйэм уонна Альбина Степановнаҕа таһаарбыт кинигэбитин бу истээх туһунан ааҕан туттарбы көмөлөр. Семен Спиридонович, сибитиэй кэмигэр кирбиккинэн эҕэрдэлиибин. Эн айар талааҥҥынан үйэлэртэн үйэлэргэ ахтыларгын ситистин. Аны, ону аны оту дойду хонноҕор сиҥэтэн биэрэргэр сарбаттаабаппын. Биир дойдулааҕын эйигин истэрдик ылынар Михаил Алексеев Аммам Хатыҥ Чараҥара диэн ырыа буолбут хоһоонун ааҕыаҕым. Ыраах сылдьан атын тыллаах Сахам сирин ахтар чааспар Ирэ курдук тыыннаах көстөллөрө хатыҥчааннар Сырдык санаам уйалара Аммам хатыҥ чараҥнара Сорох кэмҥэ санньар санаа, суолбар көрсөн аргыстаһар, ону кыйдыыр аналлаахтар дойдум туйгун туйгуттара. Дууһам бастыҥ аанньаллара, Аммам хатыҥ чараҥнара. Семен Спиридонович хоһоонноро кырдьык ырыа эрэ бары курдук үрдээх. туох матыктахтар инник аhaa хо мелодия яйчылар этэллэринэн оттон инник ырыынньык поеттен олох туспа буолар онон аха семен спиридоновичка баҕарыам этэ өссө даҕаны айар суола арыллан истин наһаа чүй хоһоонноргун өссө айа тутаарыт
Любой мәрдиет оны қоғамға армын

Сотору элбиэхпит дииллэрэ, ардыгар ыарахан тириирэ, ким эрэ чаҕыйан куотара, үүт кэмээндиги буолбута, бириистээх сэриитин салгыыта, кыайбыта комсомол дьулуура, байыастыандаҕар сыллара, кыайыыга эрэрин сырдыга, обелиск сулуһун курдуга. Нөрүй оҕол дьэ санаатыгар

Күн биһиэхэ бэлэҕэ. Кытылга кынтайан, кытал кэриэтэ кыыс киирэн, имҥээстик хамсанан, сибэккилэри имэрийэр, эдэр саас дууһата, аммам ыраас урсуна, сэмэйдик устубут, симиттэ буолбут. Үөтэрдиин үөрбүттэр, сайын көмүс күнүгэр Сүктэр кыстыы көрмүттэр сиэркилэ уу күөнүгэр үөттэн күн көрөр, миигинниин кини үөрэр. Күн мин аммамын таптыыр, онтон мин сүрэҕим күнү таптыыр. Итинник.